Häerzlech wëllkomm zréck bei enger neier Episod vu Kaméidi, Luxbugs finest Metal Podcast mam Gilles a mam Pit. Moien Gilles. Moien Dude, wéi ass et? Wonnerbar.
Ma wonnerprächtig! Wonnerbar op dësem wonnerschéine verreente Samsdemoien. Bei mir schéngt d'Sonn.
Jo, dat ass den Ënnerscheed tëschent dem waarme Lëtzebuerger Süden an dem kale Lëtzebuerger Norden. Dat ass wouer, dat ass wouer. An awer, d'Distanz hënnert eis net drun, eis ze connecten. Genau, genau. Internet sei Dank. Internet sei Dank. So mir, wat maache mer? Mir sinn haut hei, mir maachen erëm eng Uncovered Serie. Wow.
Mir hu geduecht, et gëtt erëm Zäit dofir. A mir hunn haut eng Band geholl, déi eis allen zwee och um Häerzen e bësse läit, esou déi u sech duerchgehend och ëmmer gutt waren. Absolut. An zwar schwätze mer vum Borknagar, der norwegescher. Black Viking, progressiver Black Viking Metal Band. Jo, Borknagar gëtt et schonn eng gutt Zäitchen an ech mengen, dat ass awer och ee vun deenen Nimm, wann ee elo déi norwegesch Zeen am Allgemenge kuckt, wou e bëssen esou, se ginn a Vergiessenheet geroden an dann droppe se eben och elo wéi grad rezent en neien Album an dann esou, ah jo, stëmmt, déi gëtt et jo och nach. Sie sinn nach do an sie sinn ja. mächteg wéi. Genau.
An se kucks se hat sech och domols vu sech äh, 95 zesumme gesat hun gegrënnt hunn äh, war dat op Fong so bëssen so eng Allstar Supergroup gewiecht, dat schon norweger Black Metal Szene, dat ass Memberen aus aus Gogglewolf, Aus Immortal an Enslaved an Ulver an Arcturus war esou e Mitschmasch gewiecht vun verschiddenen Bandmemberen déi sech do zesumme gedoen hunn an jo.
Jo also u sech bon zu deem Zäitpunkt waren all déi Bands wou de Pit natierlech scho genannt huet dat waren keng Nimm mee wann s de elo haut kucks, Dat sinn no mat ah, also, Balance schaten déi awer och schon äh, klengen Numm, dats mat zumindest soen an der, äh, an der okay, 10 ja, okay. an der 10 zumindest, ja.
an der 10 zumindest ja dat stimmt. Mee ähm, ja dat war, dat war fir an allem also solle moll de, de moment wo ech Sport na gar deck hunn ech menggen a mengen zarten keng Ahnung wéi alles do war ze jong fir et ze verstoen definitiv ähm, ja, ja.
war et e bëssen ze Ech soen emol einfach Lusch. Also Borkener Gare ass net fir jiddereen, dat kanns de awer soen. Ebe grad déi, déi, déi wierklech vläit progressivste Metal Band aus Norwegen am Verglach wat soss nach aus Norwegen kënnt, sinn si ëmmer eng aner Spuer gefuer wéi bal all aneren. ne ja ja obwohl se aber och immer gerne mat enslaved verglach gin well se allen ja. zwee so den den der viking metal machen allen zwee och besse quaggi sinn an der wee so ne dat stimmt schon dat stimmt schon an ähm, bah, meng meng froh keine ahnung so ich mengen du äh, du mengen spaß du nach so méi an die an die band do raggefall wéi ech elo zum Beispill mee wat ass se fir dech den typeschen Trademark wou du sees wow dat do ass genau dat wat ech mer vun hinnen erwaart hunn, well si hu jo wierklech ee spezifesche Sound an och dann natierlech eng eng speziell Lyrik. Dat ass mega philosophesch, dat ass mega naturorientéiert an deelweis kosmesch soen ech elo mol gell an. wat, wat, wat, äh, wat bedeit Dir déi, déi Band do? No wann elo just perélech Guer. Ech fan wat sie immens ausbrecht ass vun allem äh, d'Atmosphär. Dass einfach d'Atmosphär du fillt sech direkt so verbonnen wie se sees mat der Natur äh, vun allem bis mir mat der mat der nordescher Mythologie, mat der nordescher Natur, mat, mat Bësch mat Keelt, mat Wanter an dat ass awer och dat net onbedingt de kale Sound, dat schon éischter e waarme Sound. Awer et passt sou gutt, dat sou ass harmonesch, dat immens vill Harmonie dran an ja. ja.
An den den interessanten Deel, boah, dat ass dann natierlech op eng spéider. op eng spéider Diskografie hinzegräifen. Ech mengen si haten och ganz vill Bandwiessel, also Bandmemberwiessel. Ja, Mee ja. wann ee lo kuckt, äh, déi ech schwätze lo wahrscheinlech fir eis zwee, déi Alben eis e bëssen iwwerrascht hunn, ënnert anerem well och bal jiddereen do an där Grupp mega gutt sange kann.

Dat ass esou de Statement, wéi déi Band, also déi ganz Ideologie vun der Band stécht an deenen dräi Alben, och wann déi virdrun net elo schlecht waren, mä dat war esou, jo, nach net ausgeräift, och wann et iwwer 20 Joer sinn. Jo, voilà, jo. Ech hat d'Band och eréischt zimlech relativ spéit eréischt kennegeléiert. Ech hat se eréischt 2016 mat Winter Twice kennegeléiert, muss ech éierlech zouginn. An ha ech mech e bëssen och sou e bëssen an déi al Saachen äh, ragelauschtert gehat. Äh. Ech muss och soen, hiren alleréischten Debutalbum, äh, de Self-Titled Borknagar Album, deen ass och mega geil. Awer dat ass knaschtegen Viking Black Metal, gell? Dat ass Ja, ja, ja. richtig, dat ass, dat ass e fiesen Album sou. Ja. Awer deen ass och geil. Mä do si mer jo och an der, an der Zäit, ech mengen äh, wéi vill Alben hunn si, wann ech lo richteg gezielt hunn, äh, mir sinn bei 12 mengen ech. Ähm, ja. Plus minus äh, 96, dat do si man nach ëmmer an der famouser zweter Black Metal Well, wo an Norwegen äh, do zu Stane kom ass, wou natierlech dann noch d'Influenzen deem spreechend sinn. An ech meng minn ech hat hat schon vu dun bësse geschwaadel, eier mal opgeholl hunn. Ähm, ähm, de Olden Domain, den Album wou duerno komm ass, hätt kéinten a mengen Aen elo esou en en Album sinn, deen hätt kéinten déi e bësse méi krass krasse Cut vun no der zweeter Black Metal Phas komm ass a Norwegen, dat dat kéint esou den den Album sinn, wou hätt kéinten e Statement ginn, fir voilà, dem, esou kann Black Metal och kléngen, also misst och Black Metal eben am Joer bal bei der 2000er Wend kléngen. Ja. Ah, ja, das, das, das, das, zu fréi domuls war zu fréi. Zeit, bist du voraus ja, ja, ja. Dat, dat zu fréi an noch an noch äh, spéider Alben eng Ahnung lo Ech hun se lo ehrlich gut net alle Gute gläuscht dat gell also ech, ech, ech hun éischter An am Fong mega Zoufall, äh, wéi ech überhaupt op déi Band do gefall sinn. Ähm, ech hunn viru Joren, laang ass et hier, gouf et zu Esch, fir déi Leit dobaussen, déi dat nach kennen, zu Esch gouf et e Rip-Off-CD-Buttek beim Palais, deen ee wou just e kee Palais hat, gell. Mee do war, dat waren, ech mengen, déi selwecht Owners, an do sinn ech dann ëmmer mäi Stoff kafe gaangen, also meng CDen. Mhm. An do sinn ech op eng Band gefall, wou mer de Logo mega gutt gefall huet, an ech mengen, Doriwwer hu mer scho geschwat. Heiansdo huet dech Logo esou iwwerzeegt, dass du geduet hues, ah, dat do kann nëmme gutt sinn. An äh, an do sinn ech op äh, en Album gefall vun Winter Sorg, wou Visions of the Spiral Generator geheescht huet. An do wosst ech eben Mhm. net, dass

weird an progressiv wie dat wat Borke Marga deemols mens de moment gemaach huet mech mal gelet a ah, gees mal kucke wat déise ma an du sinn ech op en Album gefall eben äh, ja dat war Quintessenz an Origin zwee komplett opposite Records gell den een ass äh, alt absolut Black Metal a Paganism orientéiert den anderen ass puer akustesch a puer folkloresch éischter. Mm, ja, dat, ja, ja, ja. da wo nice, also äh, och äh, alle Statement fir sie ass, dat se och eso Apps kënne machen an dat et kann mé ganz gut klingen an och am Joer ja. 2024 nach ëmmer voll Valeur huet gell fir die Band gell.
den Album ass net onbedingt lo den beléiftesten an der Band war der vill net sou vill mat der kënnen ufänken, well dech dann awer méi war der seng seng Sa. Ech fand dat interessant, dats gewot fir eng Band sou eppes ze maachen, dat ëmmer gewot. Ja. Mee awer oh, dat awer dat, dat lauschtert sech awer gutt ne ja. mir hatten jo och an eiser an eiser Lëcht vun eisen uh, favorite Singers hat ech och den Wintersock genannt weil ich fan ja. hin ass zumut an, an der 10 an der Black metal 10 wann dat Black metal ze nennen ass hi den vun den beste Sängeren iwwerhaapt ne ja. Ja, ja, ja, ja.
Ja, an äh, war hien an an natierlech lo déi lescht Additioun sech mol zu Borna Gar äh, den äh, den Icy Vortex. War hie war ganz am Ufang dobäi. Ja.
Also, ja.
So ëm déi 2000er mengen ech äh, ich mengen hien och wann ich mech net hin nach op de Olden Domain hien oder just du no ass hir bäikomm. Irgendwie so etwas. An ähm, ja, Icy Vortex sehen, ja. war ja jahrelang bei Dimo Borgir tätig und, und dann späterhin rum bei äh, Borg Nagar und ähm, du hast dann aber nicht unbedingt immer gesungen. Also es war keine Ahnung, schon immer das Gefühl gehabt, dass seine Stimme also recht viel mich spät, wirklich so äh, ab Urd, kannst du so, wo seine Stimme ein bisschen mehr zum Virschein so als ech well zo Frontman méi en ass mëttlerweil fannnen ech hien ass den Image nieft dem Gitarrist gell. Ja da kann ech scho soen ja. Also nief dem wéi heescht den den Östen den Östen Brunn mengen ech heescht den den den äh, de Leadgitarrist deen säit Ufang un dobäi ass, wou jo am Fong och déi Band do gegrënnt huet. Ja ech mengen ass den eenzechten OG Member nach. Ja, ja.
An eben den, äh, den Icy Vortex, mir bon, well vu dass se jo fortgaangen ass, kann een dat lo net wierklech soen, mee dat ass vill ze vill Detail. Ähm, an den Icy Vortex huet äh, halt so eng äh, so eng keng Ahnung wie, wie, ich wees net wie se seng Stëmm kanns beschreiwen, mee dat sinn er net vill, déi dat maache wat hie mécht.
ja ja ja
Dat net äh, clean, dat net dat net harsch. Das awer och Ja.
Awer ass et ass et Ja ja ja ja ja.
Mee ech fand awer och hiren hiren den och elo schonn mega laang dobäi ass hire Keyboarder den Lazar deen am Fong gréisstendeels d'Clean Vocals mécht gell? Jo. Ah ech fand deen huet esou eng gutt Stëmm gell. Jo zemols op den lescht zwee Album op True North an Fall ass hie jo wierklech haaptsächlech vum cleane Gesang mécht an ze mécht dat esou gutt, esou propper, esou wonnerschéin. Ass immens talentéierten Dude gell. Jo.
Ech menge ech ka mech lo erënneren, dat ass jo nach net laang hier gell, wéi Winterfries annoncéiert ginn ass, do ass jo och dat Lidd Winterfries, wou s de einfach fënnef wonnerschéi Männer an engem hëlzene Raum gesäis sëtzen a jidderee séngt sech d'Séil aus dem Leif an. Da bass du. Ja, dat ass esou, ja dat huet och esou esou eng eng eng Viking-Atmosphär einfach. Ja. Also den de Männergesang, esou e Männerchouergesang. Ja. Dat ass einfach gäil.
A wéi kann esou vill. Esou vill Talent an engem Raum existéieren ouni dass dee Raum ufänkt mat brennen, gell? Ja, ja, ja, ja.
Dat ass schonn dekadent. Mee An awer ass déi Band trotzdem nach underrated. So. Ja, ja.
Also kréint zwar ëmmer gutt Ratings, dat muss ech scho soen. Also Ja, dat stimmt, ja. de leschten Album ebe lo Fall, dee lo virun wat ass et lo puer puer Wochen erauskomm ass. Wochen, ja.
zumindest zu dem Zeitpunkt wo man der Teil opholen so also meeschtens wann se eppes releasen dann ass et immer ähm, Full Score gell 10 vun 10 meeschtens gell mhm. Well et eben zurecht a well et eben och so net Appppes fir den Alldag ass och wann dat läit fir eis de Fall ass méi das, das, das definitiv näicht wo ech lo ging engem so en hei äh, du hast na nie Appppes vu Metal oder vun Viking Metal heieren hei lauscht der dat doten den dat fährt keng sau verstohlen gell ja, das kind ja, das auch die form ja nee nee mit das du also auch die form von viking metal dir am nächsten hören dieses richtig so dem ganz thema serieux widmen und das ganz ja. stellen an äh, so wie auch ein slave genau das auch so das genau, auch, genau genau äh, mehr geil und die die später battery albumen und so geil das waren so die die drei die Peak of Viking Metal Bands soen ech elo. E bëssen, e bësse schonn.
A do fält mer nach eng an, wou mat där ech och ëm déi selwecht Zäit konfrontéiert gi sinn, wéi ech iwwerhaapt mol den Term Viking Metal fir d'éischt Kéier héieren hu, war Tyrfing, wou och aus, Ah ech ja. mengen aus, ah, ass och aus Norwegen oder Schweden, ech weess net méi. An, ähm, an dat war mer ze vill lues fir déi Zäit, dat war mer net rhythmesch genuch oder net eebe grad progressiv genuch.

Voilà, ja, gëtt gemetzelt, gell.
Op der Bühn an äh, ja, voilà. Axten an Schlacht gelaf an so. Mee den klengen déi ganz äh, dat spirituell voilà, genau dat de ganze spirituellen Aspekt äh, vum pa Paganism an vun vun vun der Viking Philosophie sommer mol sou. Déi geet e bësse verluer an ech mengen do sinn si einfach d'Kings äh, vun

dee vläit elo hei nolauschtert, dee seet sou, Hm, deen Inter, deen Numm kléngt interessant, ech di mer dat un. Wou, wou, wou fänks de bei hinnen un? An ech mengen, dat ass vläit dat Allerschwéierst, well a sech all Album esou ënnerschied, ënnerscheet an. Jo,
et hänkt dovun of, wat déi Persoun gär am léifste lauschtert. Ass et eng Persoun, déi elo net ganz vill mat Metal a Verbindung steet, oder ass et eng Persoun, déi och éischter haart Saache lauschtert? Ech, ech perséinlech, also mäi, per- mäi perséinleche Lieblingsalbum ass True North, muss ech ganz ehrlech zouginn. Ech hun den Album einfach gefriess, wou e rauskomm ass, gell. An ech lieben den, ech kéint den ëmmer erëm lauschteren. Dat ass wierklech Ich meng, déi war jo och mat ee vun Nummer menge eent, nee? Lieblingsalbumen. Bei denger, oder Nummer zwee. Ich mein, ich mein, do hat mer guer kee Podcast, wéi dee rauskomm ass. Dat war nämlech 2019, wou dee rauskomm ass. Wierklech?
Ja.
Dreck.
Ich bin zu weit zurück. Ja, das war dummes oh, am Kopf war dat schon so mein Lieblingsalbum vum Joer definitiv muss ich aber sagen. Bis bis vielleicht zurückkommen einfach so so mir picken als SEO mir gucken wat do vu gut Album war wat wat hätte man do geholl fir als top zenglecht so. mm. dat do, ja, do ja. Joren wo ihr kennt decken Ja, ja, er fragt du muss drum forsche go wat oh oh Gott, viel, viel, viel zu viel viel zu viel zu machen viel zu viel zu lausren oder ja mir bad ich mengen an dem Joer war war schon of sie mindestens fir eis zwee Molen äh, App es wat wirklich rausgestach hue dann Perfektionismus an äh, ja, äh, äh, äh, ja, um, ja. So voll den de mecht dat net vill méi schlecht muss muss se so nee ech, ech just gefehl also net das voll net gut ass ech mengen voll huet net déi selwecht ähm, wieso schon lieder ënnert sech et do gëtt net soviel sënn déi lieder se zunne ze werfen wéi zum beispill true north an der Winter ja, Freis gin ech der wahrscheinlich recht ja, der wahrscheinlich recht. So, an oh, natierlech ass voll wahrscheinlich och an der wahrscheinlich schwéierster Phas vun eis alle Guten entstanen. Äh, dass mat den Album war längste gebraucht huet eben och durch äh, durch Pandemie an alles an ich mein, das ja. so am meeschten Paus hat also um 5 Joer du tschen da das net grad neicht eng Band ich mengge Band muss jo existieren erliewen an irgendéi Geld machen mhm, an, ja. ähm, Fall ass ass méi wéi sécher bei iergendengem vun eis zwee. Ech tippe mol drop, dass et warscheinlech bei dir wäert sinn, um Enn vum Joer iergendwou an eiser Top 10 vertrueden. Dat géing mech éierlech gesot guer net wonneren an dat ass och méi wéi berechtegt. Mee ech fannen en am Verglach lo

Jo, ech mengen fir déi Leit wou net wësse wat d'Borgner Gare ass, also do ass natierlech vill ze entdecken, vill Konstellatioune vu verschiddene Museker. Ech mengen do si mer bei jo geschwënn awer 30 Joer Band-Existenz gell, do do kann een do kann ee sech gäre verieren an ech menge fir eis ass et schonn net einfach fir do lo, Schlechtes iwwert déi Band ze schwätzen, obwuel mer dat jo um Ufank war jo an déi ganz Uncovered Idee war jo mir schwätzen iwwert Bands wou gutt a schlecht Phasen haten, mee dat fënns de hei elo net wierklech. Jo well mir hu jo schonn mir hu jo scho Saache gemeet wou mer prinzipiell just iwwert déi Band schwärmen an mir loossen et dann einfach dobäi an nennen et trotzdem Uncovered well. Mir uncoveren eis Feelings fir déi Band. Genau, oh, genau, genau. So, es sind den absolut, es soll einfach nur nicht mehr. Was, was so Philosoph. Philosophen.
Ja. Ja, genau. Damit haben wir alles gesagt, meine ich.
Ja, ich mengen äh, gesot Bochnaga ass eng interessant Band, gitt ass eng Chance och fir die Leiit die die Sachen die progressiv Sache gieren hunn och die Leiit die die Black Metal Flasch gieren hunn. Leuchte deck eran wann der se net kennt. Wahrscheinlech kennt der se awer och, mä Wann ja. net, da gëtt et lo Zäit. Da wësst der lo, wat der ze Wann net, da maachen. gëtt et lo Zäit, genau. Ja, an An domat, ech mengen, domadder hätte mer fir haut alles gesot, souwäit. ech denken och,
net vill, mä dat, wat mer gesot hunn, ass duergaangen. Voilà.
Muss jo och net all Episod eng eng Zwou-Stonnen-Episod sinn. Nee, ëm Gottes Wëllen, nee.
Dofir hunn ech net genuch Waasser hei stoe ginn. Ja, an de Film mat de Läit dobaussen an et undoen. Natierlech net, natierlech net. Mee gutt, domadden.
Wuch. Bis geschwënn, nees hei bei Kaméidi.
Allez, ciao.
Bis dann.